Bonġu tfal! Illum se nkunu qegħdin inkomplu l-lezzjoni tal-partiċelli. Il Fil-ġimgħat li għaddew aħna tkellimna fuq il-partiċelli. Kellkom lezzjonijiet fuq il-partiċelli sempliċi u kif naqduhom għal artiklu. Illum se nkomplu billi nitkellmu dwar dak il-partiċelli aktar diffiċli illi jinkitbu jinkitbu differenti, jinqraw l-istess u allura minħabba fihom se jkollna nużaw il-mudell. Mela, biex infakkarkom ftit partiċelli x'inhuma, Jekk smajtu l-lezzjoni tal-partiċelli ma' qudiem mal-artiklu, il-partiċelli hemm ħafna tipi differenti ta' partiċelli, fosthom ma', hemm it-ta', fi, ġo, sa, minn, lil, għal, bħal, minn, hemm ħafna tipi differenti. Tajjeb? Ovvjament dawn Nistgħu jekk irridu aħna naqduhom ukoll ma' artiklu. Per eżempju ġo tiġi ġol, jien naf ġol barmil per eżempju, hekk inkun għaqqadtha ma' artiklu. Kif għamilna fil-lezzjoni illi illi għaddiet. Illum se nitkellmu fuq partiċelli illi huma illi huma l-istess. U għaldaqstant, minħabba li huma l-istess però jinkitbu differenti, irridu nużaw mudell biex naħdmuhom. Mela, ħa nimxi ftit għalli jmiss. Mela, se nkun naf li tgħallimt illum għalfejn, għax jiena se nistaqsi l-ewwel jekk hux ta jew tall. Issa, xi tfisser di? Għandna partiċelli illi huma l-istess, per eżempju, jekk nieħu bħala eżempju lil u lil, Dawn huma żewġ partiċelli illi huma l-istess. Right? Ġifri, jinqraw l-istess. Pero jinkitbu b'mod differenti. Jekk nieħu per eżempju għal u għal l-oħra bid-doppja l sink minn waħda u din l-oħra tajjeb doppja l sink u kol jinqraw l-istess imma jinkitbu b'mod differenti. Jekk jiena nieħu per eżempju l-partiċella bħal bħal U mbagħad għandna il-partiċella l-oħra b, h, a, l, l, think, alright, fejn inti għandek id-doppja l fl-aħħar u think, ukoll huma l-istess għax jinqraw l-istess però jinkitbu b'mod differenti. Issa, waqt il-ħin meta jkolli xi waħda fl-eżami dawn, jew meta nkun qed nikteb, kif ħa nkun naf liema l jew l qed nuża? Kif se nkun naf liema qal jew qal qed nuża? Kif se nkun naf liema bħal jew bħal qed nuża? Għalihom daw se nuża mudell u l-mudell se jkun it-ta jew inkella it-tal. Issa, se nkun ċert li l-kelma ma tibdiex bl-ittra l. Din għalissa se nħalliha bħala parentesi żgħira, ħa nitkellmu dwarha iżjed 'il quddiem. Għalissa l-importanti huwa nikkonċentraw fuq il-fatt illi għandna tliet pari ta' partiċelli illi jinqraw l-istess imma jinkitbu b'mod differenti. Mela għandna l-ill, l-il, u mbagħad għandna il-l bid-doppja l sink. Għandna għal, għajn għal, imbagħad għandna għal bid-doppja l sink. Imbagħad għandna bħal, bh għal, u għandna bħal bid-doppja l sink. Ġifieri jinkitbu differenti. U mbagħad se ndaħħal partiċelli f'sentenzi waqt din il-lezzjoni. Mela, ħa nimxu ftit għall-mudelli. Mela, hawnhekk għandkom il-mudelli kif sippost. Mela, il-mudelli qegħdin hawn isfel. Jekk jiena fis-sentenza aktar toqgħod il-kelma ta', jiena lil, għal u bħal ħa niktibhom mingħajr is-sink. Jiġifieri il-kelma ta' m'għandhiex sink. Mela, lil, għal u bħal ħa nikteb dawk li m'għandhomx sink. Jekk fis-sentenza mill-banda l-oħra toqgħod il-kelma tal, mela allura lil, għal u bħal ħa niktibhom bis-sink. Ovvjament, doppja l sink, doppja l sink u doppja l sink. Tajjeb? Ħa nerġa' nirrepeti. Mela lil, l il, għal għajn għal u bħal bh għal joqogħdu mal-mudell ta'. Jekk fis-sentenza toqgħod aktar il-partiċella ta' milli tal, allura jien se npoġġ daw it-tlieta. Jekk mill-banda l-oħra fis-sentenza aktar toqgħod il-partiċella tal, mela allura lil, għal u bħal tad-doppja li sing ħa nikteb lilhom. Jekk inħarsu lejn l-eżempju li hawn f'din il-bubble l-blu, f'din is-sħaba l-blu, hawnhekk għandi ta rigal lil oħtu. Issa, li l-ktibta l i l jiena u mhux l i l l think? Għalfejn? Jiena ħa niċċekkja jekk toqgħodx il-kelma ta' jew toqgħodx il-kelma tal. Jien ngħid ta' rigal ta' oħtu jew ta' rigal ta' l oħtu? Jien ngħid ta' oħtu jew ta' l oħtu? Aħna ngħidu ta' oħtu. Mela jekk jiena ngħid ta', ta' oħtu, li hija qdid hawnhekk għax iktar toqgħod milli ta' l oħtu. Jekk jien ngħid ta' oħtu, mela lil ħa jkolli nikteb din. U dik hija importanti ħafna llum. Tajjeb, mela importanti illi aħna dejjem nirreferu għal dan il-mudell. Jekk ma jkunx dan il-mudell, mela allura ma nistgħux naħdmuhom illum. Jiena ngħid ta' rigal lil oħtu. Issa, ħa niċċekkja liema l ħa nikteb hekk hux din, il il jew inkella l i l l sink. Allura jien se nagħmel jew ta' oħtu jew tal oħtu. Iktar toqgħod fis-sentenza ta' oħtu quddiem il-kelma oħtu, iktar toqgħod ta', ta' oħtu ngħidu aħna, mhux ta' l-oħtu. Mela allura, fejn għandek ta', ħa nulla taħlet il-kelma ta' bħala mudell, jien se nuża l i l. Ħa nimxi issa li jmiss. Mela, Hawnhekk għandi tliet tliet eżempji. Tajt il-karta mm ispiżjar biex itini il-mediċina. Importanti, ħa nerġa' mmur waħda lura, illi dawn tiktibhom ftit fuq karta bħalissa. Alright, importanti ħafna. Jiġifieri ikteb karta qsamha f'żewġ kolonni. Għandek ta' lil għal u bħal. U għandek tal lil għal u bħal. Hawnhekk tista' twaqqaf daqsxejn il il-vidjow sabiex tkun tista' tikkupjahom malajr u poġġihom fuq il-karta ħalli inti tkun taf liema waħda ħa tuża. Tajjeb. Mela ħa nerġa' mmur lura. Issa, hawnhekk għandi dawn l-eżempji jiena fil-fatt kif tafu dejjem jiena se nkun qed intikom anke notes, alright, illi qegħdin ta' hawnhekk, u jiena fin-notes anke ktibtilkom il daw il-mudelli importanti, ġifieri għandna t-ta u t-tal. It-ta lil qalubħal It-tall lil qalubħal Għalissa din ta' lil hawn se nħalliha mhux ħa nitkellmu dwarha għalissa. Mela, ħa nerġa' mmur lura fuq il-lesson. Tajt il-karta lill-ispiżjar biex itini l-mediċina. Ħa nerġa' naqrah lilkom. Tajt il-karta lill-ispiżjar biex itini l-mediċina. Issa jiena ħa nitfixkel hekk hux lil il jew inkella lil l-i l-l think. Issa, jiena dejjem ħa nara jekk hux ta' jew tal. Jien ngħid ta' ispiżjar jew tal-ispiżjar. Fis-sentenza aktar toqgħod il-kelma tal. Mela jien ma ngħidx ta' ispiżjar, ta' l-ispiżjar. Mela jekk jiena toqgħodli l-kelma aktar tal, ħa mmur fuq in-note. Ħa niċċekkja l-kelma tal kif tinkiteb il-l. Mela l-'il' ħa niktibha l-'i' l-'l-sink'. Immur lura u hawnhekk fil-line il-vojt ħa ndaħħal l-'i' l-'l-sink'. Ħa nerġa' nirrepeti x'għamilt. Tajt il-karta lill-ispiżjar biex itini mediċina. Liema 'l' se npoġġi, l-'i' l' jew l-'i' l-l-sink? Jekk jien ngħid tajt il-karta lill-ispiżjar, ħa nara jekk toqgħodx il-partiċella ta' jew inkella tal. Jien ngħid ta' ispiżjar jew ta' l-ispiżjar. Mela allura ħa mmur fuq in-nota, jien iktar ngħid ta' l-ispiżjar milli ta' ispiżjar, mela l-il se nuża di, il-l i l l sink. Alright? Issa, se mmur għal li jmiss. Għandha karattru eżatt m oħtha, nervuża wisq. Issa jien jekk ukoll nimliha b'partiċella di għandha karattru eżatt bħal oħtha. Nervuża wisq. Issa, imma jien ħa nitfixkel hekk hux bħal bh al. Jew inkella, skużawni tal-kitba, jew inkella bħal bh al l sink. Tajjeb. Issa, jiena ħa nerġa' inpoġġi l-mudell ta' jew tal għax inkella ma jiġunix tajbin. Jien ngħid ta' oħta jew tal oħta. Jien iktar ngħid ta oħ ta, mela ħa mmur fuq in-note. La daħlitli iktar il-partiċella ta, mela jiena bħal ħa nikteb di, b h a l, u mhux l-oħra. Tajjeb? Aħna ngħidu ta oħ ta, mela bħal ħa nuża il-b h a l. Alright? Mela importanti intom dejjem qabel tiktbuhom aċċertaw ruħkom u rreferu l-ewwel għall-mudell għax inkella inħawdu. It-tielet waħda. Morna ħdejn il-baħar, n, ġelat. Issa, li Googlecom timlewha din, tiġi morna ħdejn il-baħar għal ċelat. Issa għal għandna jew l-għajn għal. Tajjeb? Jew inkella għajn a l l sink. Issa du nażlu waħda minn dawn it-tnejn. Tajjeb? Issa, jien ngħid ta' ġelat, Jew tal-ġelat. Jien iktar ngħid tal-ġelat. Mela allura, għall-ġelat, jekk jien ngħid tal-ġelat, għal, ħa nuża di. Il-għajn għal l think. Tajjeb. U hawnhekk ħa nikteb għajn għal l think. Mela jiena l-ewwel qed nimla bil-partiċella kif sippost. Imma qabel dik il-partiċella niktibha, jiena ħa nuża l-mudell ta' jew tal. Mela hekk għedt, morna ħdejn il-baħar għall-ġelat. Mela x'għamilt? Qabel ktibt liema għall ġelat ħa nuża, mort daqsxejn fuq il-mudelli. Rajt jekk hux ta' jew tal. Jien iktar ngħid tal ġelat milli ta' ġelat u allura ħa nuża il-qal doppja l sing. Tajjeb? Mela, imbagħad lit-tfal jiena qrajtilhom Din il-poeżija qasira hija poeżija, hija leġġenda propjament, hija leġġenda marbuta mal-Mosta dwar tfajla illi kienet tgħix fl-inħawi tal-Mosta. Fi żminijiet l-antiki f'Malta kienu jiġu ħafna pirati, ħafna furbani, furbati u pirati l-istess. kienu jieqfu max-xtut ta' Malta, jitilgħu u jaħtfu b'kemm jistgħu nies u ovvjament joħduhom barra mill-pajjiż bħala skjavi. Waqt din it-tfajla kienet qiegħda tiġbor il-ħaxix bil-qoffa tagħha, kien hemm xi furbani li telgħu f'Malta u ppruvaw jaqbduha lil din il-mara. Din il-mara marret tiġri, Daħlet ġo għar, bdiet titlob lill-Madonna biex ma jaqbduhiex, u dak il-ħin toħroġ brimba u għamlet għaqbuta kbira illi kkaverjat il-ħalq ta' l-għar kollu, ġifieri t-toqba ta' l-għar. Ovvjament il-furbani kif kienu għaddejjin u raw dan l-għar, qalu, U le, l-għar mnaqbuta, ma jista' jkun ħadd daħal hemmhekk, għax kieku jekk daħal hemmhekk xi ħadd qattagħha l-għanqbuta. U baqgħu għaddejjin. Ta, dik hija l. il-poeżija. Mela ħanaqrawha ftit għax jien aktar jinteressawni l-partiċelli bħalissa, imma hija spunt interessanti ħafna li intom tkunu tafu. F'wied tal-Mosta kien hemm tfajla f'idha offa għal ħaxix. F'daqqa waħda bogħod fis-siġar semgħet ilħna u tħaxwix. Hawnhekk tinteressani ħafna l-partiċella għal ħaxix jiena. Jiena ngħid ta' ħaxix jew tal-ħaxix? Jiena aktar ngħid tal, ħaxix. Jekk jiena mmur fuq in-nota, tal, ħaxix, mela hawnhekk għandi ħa nikteb il-lil doppja l sing, għal doppja l sing u bħal doppja l sing. Mela għalhekk kitbuha għal ħaxix doppja l sing hawnhekk għax aħna ngħidu tal, ħaxix. U tal, la tinkiteb bis-sing, mela jiena għal ħa niktibha bis-sing, doppja l u sing. Issa, żewġ furbani hemm moħbija għal di t-tfajla hemm feġġew. Povra tfajla mwerwra ħarbet u warajha huma ġrew hawnhekk għandi il-partiċella għal. Jien ngħid ta' di t-tfajla jew tal di t-tfajla? Jien aktar ngħid ta' di t-tfajla. Ara, dak il-basket ta' di t-tfajla per eżempju, mhux tal di t-tfajla. La jiena ta' ktibtha mingħajr is-sink, mela jekk imur fuq in-noti, ta' Mela qal ktibniha bil-qajn għal biss. Tajjeb. Issa, ħa nimxu għall-biċċa li jmiss. Riedet taħrab minn kull jasar iżda kienet bogħod mid-dar. Biex tistaħba mill-furbani, daħlet reknet ġewwa għar. Hawnhekk tinteressani l-partiċella mill-furbani. Aħna x'ngħidu, ta' furbani, hawnhekk hawn żball, ta' suppost hawn l-erre hawnhekk. Aħna x'ngħidu, ta' furbani jew tal-furbani? Aħna ngħidu tall, furbani. Mela jiena ektib ta' tl-all sink, jiena se mmur fuq in-nota tiegħi. Fejn għandi tall, ħa niktibhom doppja l sink, doppja l sink, doppja l sink. Ovvjament hemm il-mill ukoll, għalkemm ma tantx insegwuha din, imma xorta xtaqt niddiskutiha magħkom. U bdiet titlob lill-Madonna waħdi hawn la tħallinix. Fik nittama li ssalvani biex hawnhekk ma jsibunix. Tinteressani hawnhekk il-partiċella lill-Madonna hawnhekk. Lill-Madonna aħna ngħidu ta' Madonna jew tal-Madonna. Jekk immur fuq in-nota, aħna aktar ngħidu tal. Madonna. Mela allura, se mmur lura fuq in-nota, la iktar ngħid tal-Madonna, lil ħa niktibha bħala doppja l, think. Tajjeb? Issa, ħa nimxi għal-li jmiss. Brimba ġiet, għamlet qanqbuta, l-għar qalqitu fi ftit ħin. Il-furban rawha lesta għalhekk baqgħu għaddejjin. B'dik it-tama fil-Madonna, tfajla sabet il-ħelsien, lejn dak l-għar bil-knisja fuqu jersqu n-nies minn kullimkien. Ovvjament dan l-għar illum, u hemm knisja illum minfloku, Hemm ħafna nies li imorru għax ovvjament jemmnu f'din il-leġġenda. Tinsewx din hija leġġenda. M'aħniex ċerti hix veru jew le. Tinsewx leġġenda jkollha punti li huma veru ġo fiha, il-mosta veru jeżisti, dik nisi vera teżisti. Imma ma nafux jekk it-tfajla teżistix jew le, kienet. Nafu li l-furbani wkoll kienu jeżistu. Right, għalhekk hi ġo leġġenda. M'aħniex ċerti jekk hux veru jew le. Issa, hawnhekk jiena għandi eżerċizzju żgħir, f'dan l-eżerċizzju jiena se nkun qiegħed nagħżel il-partiċella t-tajba, liema waħda toqgħod fis-sentenza ta' hawnhekk. Jekk inħarsu issa lejn din is-sentenza, għandi hekk, Xtrajt libsa ġdida n oħti. U hawnhekk għandi tliet partiċelli minn fejn nagħżel. Issa, jekk jiena naħseb ftit liema partiċella l-aktar li toqgħod, ngħid xtrajt libsa ġdida għal oħti. Issa l-inkwiet tiegħi huwa liema waħda ħa nagħmel għal għax għandi tnejn li huma l-istess, għandi għal din u għandi għal tad-doppja lil sink. Issa, ħa nerġa' nagħmel użu mill-mudell għax huwa importanti ħafna. Jien ngħid ta' oħti jew ta' l oħti? Jien iktar ngħid ta' oħti milli ta' l oħti. Mela ħa mmur fuq in-nota nerġa'. Ta' oħti għal tinkiteb b'dan il-mod. Mela jien se mmur lura fuq il-lezzjoni issa, naqbad il-qal u ħa npoġġi hawnhekk. Xtrajt libsa ġdida għal oħti. Tinsewx il-mudelli ta' jew tal jintużaw biss mal-partiċelli għal, lil u bħal. Hija importanti ħafna. Ok? Se nimxi issa għal għas-sentenza li jmiss, Umm, missieri, tgħidx kemm inħobbu. Mela, jekk jiena naħseb ftit liema se liema parti ċera toqgħod l-aktar, hawnhekk għandi, Lil missieri tgħidx kemm inħobbu. Issa, irrid nara liema waħda hi, jekk hux lil tad-doppja l sink jew inkella lil l il. Mela ħa nara il-mudell qabel, qabel nibda nagħżel hekk hux waħda jew l-oħra. Jien ngħid ta' missieri jew tal missieri? Jien iktar ngħid ta' missieri, dak il-ktieb ta' missieri, pereżempju. Mela ħa mmur daqsxejn fuq in-nota. Ta' Il-l, il-l, tinkiteb b'dan il-mod. Mela mhux di, għax jien ma ngħidx tal Missieri, jien ta. Mela ħa nħares fuq din il-kolonna. Se mmur lura għal għal-lezzjoni lil ħa nġib din t'hawnhekk, lil Missieri tgħidx kemm inħobbu. Tajjeb. Ħa nimxi issa għal li jmiss. Hawnhekk għandi hekk, mort lura d-dar, mm, pitazzi, għax insejthom warajja. Mela, jekk inpoġġi partiċella li toqgħod sew f'din is-sentenza, mort lura d-dar għal pitazzi, għax insejthom warajja. Issa, għal ħa nitfixkel jekk hux din t'hawnhekk jew din t'hawnhekk, jew id-doppja l sing jew għajn għal biss. Ħa nuża l-mudell mela. Jien ngħid ta' pitazzi. Jew talbi tazzi. Jien aktar ngħid talbi tazzi. Mela ħa mmur daqsxejn fuq in-nota. La ngħid talbi tazzi, qalbi tazzi ħa nuża di, id-doppja l think. Ħa mmur lura issa fuq il-lezzjoni, ħa naqbad id-doppja l think u ħa npoġġiha hawnhekk. Mort lura d-dar, qal bi tazzi. Okej? Issa, hawnhekk għandi sentenza oħra, dik il-karozza ta' kulur isfar, karozza li hemm ħdejna. Issa, jekk ikolli naħseb daqsxejn liema partiċella toqgħod l-aktar, dik il-karozza ta' kulur isfar bħall-karozza li hemm ħdejna. Issa, liema bħal ħa nuża, jekk hux BHAL jew inkella BHALLSync? Jien ngħid ta' karozza jew tal-karozza? Jien aktar ngħid tal-karozza. Mela ħa mmur daqsxejn fuq il-lezzjoni. Hawnhekk għandi THALSync tal, mela bħal ħa nuża di, BHALLSync. U mbagħad se mmur lura fuq il-lezzjoni, ħa naqbad il-bħall u ħa npoġġi hawnhekk. Tajjeb? Issa, ħa mmur fl-aħħar paġna, hawnhekk għandek il-kriterji tas-suċċess, dan il-mudell huwa l-aktar mudell l-aktar ħaġa importanti f'din il-lezzjoni, jekk hux ta jew tal. Jekk jiena fis-sentenza ħa toqgħod aktar il-kelma ta, il-partiċella ta, mela jien se nindaħħal lil, għal jew bħal mingħajr is-sink. u mingħajr il-l doppja. Jekk mill-banda l-oħra aktar toqgħodli l-partiċella tal, mela ħa ndaħħal lil, għal u bħal bid-doppja l sink. Issa, ovvjament jiena bħas-soltu kull lezzjoni ntikom nota u ntikom ukoll worksheet. F'din in-nota, biex tistudja, hawnhekk għandek il-mudelli tal, ta' jew tal. Għandek ukoll xi eżempji ta' sentenzi kif qed nużaw Dawn il-mudelli, pereżempju nieħu n-number one, għandna dejjem nitolbu lil Alla. Jien ngħid ta' Alla, mela allura nikteb lil, l-il, biss. Numru tnejn, xtrajt libsa eżatt bħall-ħamra li rajna. Jien ngħid tal-ħamra mhux ta' ħamra, mela allura nikteb bħall, bh, a, l, l, sink. Issa, hawn 'l isfel imbagħad għandna l-mudelli, ovvjament dan għalissa għadni ma tkellimx dwaru, nitkellem dwaru aktar tard. Jekk nuża l-partiċella ta' għandek lil, għal u bħal, jekk nuża l-partiċella tal għandna lil, għal u bħal bid-doppja lesing. Imbagħad wara morna għall-worksheet. Fil-klassi oralment ħdimna eżerċizzju A u eżerċizzju C. Ninta hawnhekk. U l-B tkellimna ftit dwaru wkoll. Ħa nibdew ftit bil-A. Daħħal lil jew lil fl-ispazju, jiġifieri inti kull ma se jkollok dejjem lil ħa tkun il-partiċella, issa jew l-i l-i biss, jew l-i l-i l-i sing. Mela, xtrajt il-fjuri lil ħabib tiegħi. Issa, jien ngħid ta' ħabib jew tal-ħabib? Jien aktar ngħid tal-ħabib. Mela, se mmur fuq in-nota. Ħa nara La ngħid tal-ħabib li ma lil ħanpoġġi, jiena ħanpoġġi l i l l sink. Jekk immur lura fil-partiċelli, jiena ħandaħħal l i l l sink hawnhekk. Numru tnejn, Lill-kelb tajtu għadma kbira b'xi jmexmex. Mela, lill-kelb, jien ngħid ta' kelb jew tal-kelb? Jekk jien ngħid tal-kelb, se mmur lura fuq in-nota, la tal lil se ndaħħal il-l i l l sink. Numru tlieta. Sefora tat rigal lil Marija f'għeluq snina. Issa jien ngħid ta' Marija jew tal Marija? Jien aktar ngħid ta' Marija. Mela allura, se mmur lura fuq il-nota, la jien ngħid ta' lil, ħa nuża l i l biss, għax ta' Marija ngħidu. Numru erba', Ma niflaħx nara lil min ibati bil-ġuħ. Mela, Jien ngħid ta' min jew tal min? Jien aktar ngħid ta' min. Mela la ngħid ta' min aktar, se mmur fin-nota, taħt it-ta' hawnhekk għandi l il biss. Mela jiena lil min ħa niktibha bħala l il. Ara ma jnexxilkomx tkomplu it-tlieta l-oħra. Tajjeb u dejjem ibagħtuhomli. Issa, jekk imur għaċ-ċ, se ndaħħal l-il l il lil l il l sink bħal bh al jew inkella bħal bh a l l sink. Ħa nagħmel in-numru wieħed magħkom u anke forsi n-numru tnejn. Kif wasalt indunajt li nsejt iċ-ċwievet u kelli nerġa' lura mm ħmar. Mela, fis-sentenza toqgħod aktar il-partiċella bħall hawnhekk. Kif wasalt indunajt li nsejt iċ-ċwievet u kelli nerġa' lura bħal ħmar. Issa liema waħda bħal, hekk hux bh-a-l jew inkella bh-a-l-l sink? Jekk immur fin-nota, ħa nagħmel il-mudell qabel jien ngħid ta' ħmar jew tal-ħmar? Jien aktar ngħid tal ħmar. La ngħid tal, ħa mmur fin-nota, tal, hawnhekk għandi b, h, a, l, l, sink, u toqgħod dik. Tajjeb, bħal ħmar. B, h, a, l, l, sink. Numru tnejn. Dun Karm ta, mm, poplu Malti l-innu nazzjonali tagħna. Il-partiċella hawnhekk toqgħod hija Dun Karm ta, lil poplu Malti, l-innu nazzjonali tagħna. Issa jien ngħid ta' poplu jew tal-poplu? Għax irrid niddeċiedi jekk niktibhiex bħala l-il jew inkella l-il-lsing. Dun Karm ta lill-poplu. Jien ngħid tal-poplu. Mela ħa mmur fuq in-nota. La ngħid tal-poplu, il-lil ħa nktibha bħala l-il-lsing. Nerġa' lura, Dun Karm ta lill-poplu l-il-lsing. Ara u rnexxilkomx tkomplu l-ħamsa l-oħra u mbagħad dejjem tkellmu miegħi. Alright? Mela din kienet il-lezzjoni ta' kif nagħmlu il-partiċelli skont il-mudell. Tinsewx illi l-mudell ta' jew tal jintuża biss għall-partiċelli lil, għal u bħal. U għaldaqstant għal waqt il-classwork, waqt l-eżerċizzji, waqt it-taħriġ, tridu bilfors tagħmlu użu min-nota tiegħi, minn dik in-nota u minn dawn il-mudelli. Right. F'każ li jkollkom problemi dejjem tkellmu miegħi, importanti ħafna. Alright, ehm, nawguralkom ġurnata tajba ehm, u saħħa tajba wkoll. Alright, grazzi, ehm, have a good day 'l kulħadd.